Zeizong lei cu Pathian lungtak a kho timi kha fiang tein theih cu anmah zumhmi tlukin in a um. Cuticun zumhnak kan tuah a herh ko. Cun khatikhat a hong um i, aa vai, zumlotu anmah khuazing a rak pialmi a fek lomi thil cu a rai maw? Khabawi kha an nawn taak i, ka pawl kha Bungtang i a caan sau nawn piin Bungtang vanmang kan ah set piak hram ah khan khuachung lei khuthar lei mi kha saupi lam an kal i khuachung lei ah khan kal i khuazing rian kha an kal i cun cu ah cun ah vai ah ka ni ah bu bung khan kan rak si ko kan rak si ko a ti mi cu Hee, arsi siang Bawipa nih an tuan le ngai tak in tuk si a kan chimh tawnmi cu alolang nan ti alolang nan ti kan nih kan Pathian ah cun khak ya hau nan nih cu nan dam lo ah alolang nan ti alolang nan tha i lungpi hram ah thing pi hram nan pe

kan dam kan um ko. Atu zaan zongah kan um ko i ṭhenkhat cu mah duh ko in ihnak um in si lo hawi kong hna i mah duh te kai um ko. Hika nun te ah lakin amah thangṭhatnak ko in caan um ko. Sihmanhsehlaw thangṭhat lo in mah duh kong ah khan tuahsernak um ko.

Cu tikah mi thenkhat nih cun hi zeidah kha nih han lo ka zum ah za kham ka cang dah kham kham cu ka hmu rum rum ka zum ah za ti pakhat lawng ka zuan ka cu cu in aupi mi hna tam tuk cucaah cun aa zumhnak kan timi nih zeitindah

a poi taktak lai a si. A sullam cu zulh tiin a poi cu. Manabi ah Kalvari tlang chungah Bawipa nih kan ca intuarnak vialte a kan tlanhpiak caah kanmah nih ti a hau lomi pei amah nih a kan a kan kan kamtu ziah ka zung ah zaa lo maw tiin minung tampi kha an pi an kai ning hna an pi kan hmuh ve ahcun Ka zumh ah za, sualnak phunphun ka tuah zong ah za. Hmm? Nupi cung i maw vai ba nu nu duh no a nu duhnak sia sia thiamnak sia sual palhnak sia in va tuah len zong ah khin bawipa nih pei an ngaithiam kan zong ai

Babi unaunak kan zumhnak hi zeitindah Pathian nih a kan tuahpiakmi si zeitindah thil hi kan tling a si Pathian nih nizakni caan kha kan pek amah thangthatnak ning ni le caan a kan pek zan ah amah thangthatnak ning le caan a kan pek cu ni khua cun kanmah bik bang in phung in umkalmi kan si maw? Asinain Bawipa, kan biak i kan thangṭhat tikah hin kan zumh tikah hin zeidah amah umnak cu amah thangṭhat cu pei a um ti si cu timi kha ruat in a kan thazaang tikah kan ruat. I cu ah ka mawh a hung chuak mi hi phung i zumhnak phungchim ah hin nawlbia hi

Kan thazaang dihlak cu a pakhatnak kan thazaang cu zei si? Bawipa caah rianṭuan a herhmi ah um kal. Bawipa rian a simi ah zei bantuk in um peng? I pumhkhawmhnak a si ah kal. Thlacamnak a si ah kal. Thazaang nih a tuahmi si lo maw? Thazaang nih a tuahmi a kalmi hnu lawngah a kalmi cu

Bawipa, kan zumhnak i kut le ke hriamthem in a tuahmi kha kha ni khan a futon ti ka Cucaah cun kan Pathian kan bia hna hi ah Pathian ka bia pei Pathian a hlen ko ni lai ah imen nga u sa ro ei lei ah kha Pathian na pek nga lo cu ta ka cham ve ko cu an tua banami ah